Hello hello, Tha Tei ka ni a, ka channel ah ka lo lawm leh vek a che u. Tun chung video ah chuan Toyota Fortuner neitu te nghahhlel em em? Fortuner cheina chi hrang hrang kan rawn ti lang leh dawn a, Fortuner neitu i ni emaw? Lei tum mek te tan video tangkai tak anih kan beisei a, kan video te a tawp thlengin min lo thlir sak ngei dawn nia. Tichuan kan Fortuner chei tur chuan Mizo Car Bazar ram Hnunnawt Zengena Petrol Pump bul a rawn chuang kai ta. Tuna lan dan hi kan chei hma lan dan a ni. A neitu pa hian kan YouTube video te lo thlir ve thinin kan chungah rinna a nghat ngam a, Cheng nuaih khat, ka budget a ni a, tha in tih angin min chei sak rawh u, a ti a. Cheng nuaih khat chuan he Fortuner ah hian eng danglamna nge a thlen theih tih hre turin video tawp thlengin in lo en ngei dawn nia. Tichuan Fortuner accessories kan neih che hrang hrang te kan han chhawp chhuak anga tuna kan hmuh mek hi automatic side step a ni a, a hma pawn tharah te pawh kan lo vuah tawh a, video te pawh kan lo siam tawh kha. Kawngka hawn zawnga side step amah a rawn chhuk thla thei, khar zawnga ama chho leh thei changkang zet mai kan rawn fit leh dawn a ni. Electronic vek a nih avangin uluk leh fimkhur taka fit a ngai dawn a, tunlai motor chhuak hrim hrim hi a changkang tuin electronic thil tam tak a inbil tel tawh avang leh after market thil kan fit dawn hian fimkhur a ngai em em a, kan certified technician tha tak tak ten uluk takin an han fit leh dawn a nih hi. Tuna Fortuner neitu ngei pawh hian Mizo car bazar-ah ngei lo chuan ka khawih tir ngam lo a, ka lo pan ve vang vang che u tiin kan chungah rinna nasa tak a nghah ngam avang leh duhsaka min rawn pan ve avang hian a chungah kan lawm em em a, theih tawp kan han chhuahsak dawn a ni. Tichuan heti lamah ve thung hian Ambient Light Cardi Company kut chhuak Fortuner a hman tur liau liau kan lo nei ve leh ta. Hei hian a chhung nalh takin a ti eng leh dawn a, nukinah a chiang zawkin kan rawn ti lang ang. Tichuan heti lamah hian rear reflector light leh pillar light LED kan nei ve leh bawk a, kan vuah zuah a en dan kan rawn ti lang leh dawn a ni. Tin, heti lamah hian custom backlight LED leh connecting tail light Fortuner a hman tur liau liau kan lo nei leh thlap mai. Hei hi ama original backlight kha a ni a. Custom backlight LED smoke thlap nalh em em maiin kan han replace dawn a ni. Tichuan heti lamah hian Fortuner tih inziahna lai hian backlight pahnih a thlun zawm a, hei hi eng theihin kan han replace teh ang a, Connecting te light LED a rawn ni leh dawn a ni. Hmu chak awm tawh hle mai. Vuah zawh hnuah a en dan kan rawn ti lang leh dawn a nia. Fortuner a hman tur liau liau body kit kan lo nei leh thlap mai. Tichuan a hnung lamah hian bumper guard vuah tur kan la nei leh bawk. Tichuan a ke ti lang pawng nalh thei turin thirty two mm Pro Men Wheel Spacer kan nei leh bawk. Alloy wheel eighteen inch leh twenty inch ready stock kan nei bawk a. Premium seat cover, luxury lion quality tha zet mai. Fortuner a hman tur liau liau kan la nei bawk. Five D carpet a khuap a khuap chi Fortuner nen a inmil thlap kan nei bawk a, tin, steering cover a thui a thui beh vek chi ang kha stock kan nei leh ta bawk e. Heng bakah hian sound control, PPF, subwoofer leh Fortuner in a mamawh chi hrang hrang accessories kan nei kim a, tin, Fortuner old model pawh legendary looks nei thei turin conversion kit kan nei bawk. Toyota kut chhuak chi hrang hrang accessories leh Hilux off-road equipment chi hrang hrang kan nei kim vek a ni. Tichuan helamah hian Jimny kan nei ve leh bawk a, he Jimny neitute pawh hian YouTube ah min lo thlir thin a. Mizo car bazar ah ngei an motor chei tir turin kan state then awm daih Tripura atangin min rawn pan vang vang a, kan lawm hle mai. Carrier, spoiler, door hinge leh LED light te kan han vuahsak leh dawn a nih hi. Bye bye u. Tichuan heng Fortuner accessories chi hrang hrang kan neih te hi keimahni in fittings kan ti thei vek a. He Fortuner hian Mizo car bazar nalh leh lungawi taka a chhuahsan theih nan kan accessories neih hrang hrang te hi kan han fit chen dawn a. Cheng nuai khatin he Fortuner ah hian eng danglamna chiah nge a thlen theih i han thlir ho dawn ang hmiang.